Essalamu aleýkum. Essalamu aleýkum hormatly türkmen watandaşlar. Şu gün aýyň 13-i, oktýabr aýy, 2022-nji ýyl. Öýüňize saglyk. Gije-gündiz bar arzuwym meňä şu türkmen halkymyzyň bir gowy güne sataşyp bir gowy günlerde ýaşamagy. Şu zatlary aýtmak bilen men käbir zatlaryň üstünde durasym gelýär. Ozaly bilen men indi aýtjak bolýan zadym şu taýda başlangyç birazjyk nemeräk başlanar, ony özüňiz düşünersiňiz. Ozaly bilen ýaňky käbir o taýda bu taýda diliniň eýesi däl adamlar üçin. Ony näme üçin aýdýan? Sebäbi o taýda bu taýda görüp näme ol dilliye öl erik biten diýip bara bilseň bilmeseň agzyňdan çykan zady aýdyp oturmaly däl how adamlar. Özüňizede biz opozisioner diýip şeýdip gürleýäňiz. O alkaş alkaş men alkaş bolsam siz bilen şeýdip size şeýdip şuňňal peredaça goýardymmy? Alkaş ol süýrenip ýatandyr. Näme alkaş ol seň bajyňa degdimmi men? Seň heleýiňe degdimmi men? Ýa ýene bir garyndaşyňa degdimmi? Haram zadalar. O zatlary çykarýanam kimdiginem bilýän. Muhammet Düýeçi. Muhammet Düýeçi Halmyrat Söýün sebäbi men olara gulak asmadym. Olar maňa gulak asdyrjak boldular, men şolary diňlemelidim. Emma men olary diňlemedim, sebäbi olaň moşennik, kezzapdygyny bildim, düşündim. Moşennik-ä ine Muhammet birinji derejede. Adamlary aldap men sizi bärik getirjek diýip. He bir getirjek bolsaň getirmeli geliň-dä. Ine menem getirjek bolýan oglanlaň birini näçe ýyl bärde ylgaýan başaryp bilemok bolmasa maňa şoluň bir köpük pulum gerek däl. O aňsat edip goýýalar bärik gelmäni bar agyr. Onsoňam ýaňky ýene bir ustada belläp geçsek zadym öňem bir aýdypdym şol opozisiýa diýip oturanyň birden bire şu Moskwa baranda Meň köne işlän edarama barypdyrlar. Arhiwine. Arhiwine baryp şol on müň üsti bilen daža pulam hödür edipdirler. Sebäbi ony maňa bir öz ynamdar adamlam aýtýar şu taýda işläp ýören. Onuň beýlekiler aýdyp beren ýaňky Myrat Gurban diýýärdi. Myrat Gurban näme ho beý beýdip bar adamlaň ýaş oglan gyzlaň kellesini zadyny aýlap oturmaň aro beýtmäň. Siz näme o Türkmenistany ikinji Ukraina etjek bolýaňyzmy? Ýa sizem haýsy tarapy işleýäňiz? Mümkin siz aňry işleýänsiňiz Kenbä. Şoňal habar bar Kenbä işleýä diýip. Şol aslynda şol dogrudyr. Sebäbi dogry bolmasa näme üçin indi käbirleri açyk baryp gaýdýarlar şo taýyp Türkmenistana. Hany başga şu oppozisiýa tarapyndan baryp gaýdýan barmy? Ýok. Sebäbi znaçit kakoýto bir e, şansy gözläp şans ba diýip, şans bolmasa şansam näme? Ol ýaňky özüniň şo taýda tussag edilmezligini bilýän adam bolmaly-la. Şol baran ýagdaýynda şo taýda tussag edilmeýär. Dogry, kynçylyk diýen zat hemme ýerde bar. Ýok ýeri ýok indi şu taýda kanadadada bar. Taze zatlaň bahasy ençe gymmatlady ýöne bärde nähilem bolsa sosial tarapyndan hökümet seni gollap otyr. Ana şo koronawirus diýildi. Şonda her adamlara bir belli möçberde pul berýärler. Şo koronawirus sebäpli. A Türkmenistan bolsa bu ine häzirki bir ine Geldi Kärizowyň aýdyşy ýaly syçak bar-a, Serdar syçak. Oňa elinden gelýän zat ýok aslynda. Ol prosto ýaňky kakasynyň diýýän zatlaryny şeýdip şony amala aşyrjak bolýar. Onuň Reşit Meredow diýeli ministr inostrannyh del. Ýolki-palki gowy derejäň bar, zadyň bar. O näme sen wara halkyň şu daşary ýurtda ýaşaýan oglan gyzlaň aladasyn etmeseň seň o ministrligiň näme peýdasy bar o taýda pasolstwo konsulstwo saklap oturanyň näme peýdasy bar olam belli nämedigini häzir sähel bir bir zat bolsa Reşit Meredow topulyp otyr şo taý serdaryň ýerine häzir. Ol tilkär o Reşit Meredow diýlen adam. Tilki, prosto baryp ýatan tilki ol. Şo sebäpden mara bir nähilem bolsa, ýaňky ine daşary ýurtda ýaşap ýören men oppozisiýa diýerler ine ýaňky Myrat Gurban diýdimde ýadymdan çykypdyrda. Geçen ýyl birinji awgustda ýaş oglan-gyzlary küşgürdi küşgürtde özi gaçyp gaýdýar. Pasolstwaň öňünden. O bolşuňyz nähili-ow? Oňňaly şeýdip ýaş oglanlary küşgürjek bolsaňyz, öňürti bilen özüňiz duruň şo taýda. Erkek diýip bir bir zat göterýän bolsaňyz. Bolmasa-da, sesiňizi çykarmaň-da öz işiňiz bilen boluň. Sen aýkido bilen zanymas et, näme bilen zanymas et, gaty häzir boluň-ow. Şu Ýalan töhmet diýýä ýerde ýatmaýa diýýä. Birazjyk diýýän gepiňizi biliň. Oppozisiýa. Sizde bara oppozisiýa diýen zatda öz pozisiýasy bolmaly. Sizde pozisiýa ýoga. Siz ýöne şol ýaş oglan gyzlary ulanyp şolary eýdäk-beýdäk küşgürip, bu näme edip ýörsüňiz-ow? Ýaş oglan-gyzlarda ne günä bar? Olar-a bir iş, alada, zat diýip, ýa-da osnownoý Türkiýä geldiler. Orsýetde-de az däl. Ukrainada-da bardy, ine, Ukrainada uruş sebäpden ine, özümiz bilýäs, hemmesi ine, eýdäk-beýdäk dagydylar. Bar olaň edýän gürrüňi şol ýaňky Azatlyk radiodamy bir zat çykdy, Şony gaýtalap özüçe şeýdip şony gaýtalap aýtýarlar. Siziň yznaçit pozisiýaňyz ýok. Opozisiýaň bir öz pozisiýasy bolmaly. Ne tolko opozisiýaň her bir adamyň bir özüne bir pozisiýa diýen zat bolmaly. Sen pozisiýaň bolmasa sen halkyň öňüne düşjek bolýaňyzmy ýene? Beýtmäň-ow. Beýtmäň-ow, ýaş oglan gyzlary kösendirip ýörsüňiz. Ol ine biz näme etdik ine adwokat tutduk näme etdik siziň edýän zadyňyz ýok şu çaka çenli. Näçe ýyl bäri ine Geldi Kärizow men Geldi Kärizowy gaty goldaýan sebäbi näme üçin men Geldi Kärizowy siz ýaňy tanýan bolsaňyz men Geldi Kärizowy segsen müň dokuz ýüz segsen üçünji ýyldan bäri tanýan. Ol konkretny zatlary daže ine ol ýakyn aýalynyň ýakyn garyndaşlary, indi özüniň hem ýakyn garyndaşlary bolýar-da şol çykyş edýänler. Olar konkretno zat aýdýarlar. Siz ýöne konkretno zat aýtman ol bir iki sany zady aýtýaňyz, onuň okap aýtýaňyz-ow. Okap. Bir adamyň öňüne çykjak bolsaňyz, sizde bir e, agitasion agitasion bir neme bolmaly, hünär. Bu beýdip onsoň ýaş oglanlar köşeşek bolsaňyz gury iş edip bileňizokmy? Gysmaly ýeriňizi gysyň-da oturyň. Başga iş edýän adamlara azaryňyz ýetmesin. Ine, hökümet ýagdaýy barada aýtsam, ýurduň içi barada-da, dogry, üstünlikler bar aňyrda-da, käbir üstünlikler bar. O zatlary biz belläp geçmeli hökman formada. Ýöne şol üstünlikler aslynda göze görünmeýär-de, sebäbi näme üçin diýende, iň esasy, osnownoý, halkymyz aç, kyn günlerde, Kim şol ol kürsüde oturyp oturan bolsa, diňe ana şolar ýa Berdimuhamediň tohumy ana şolar ýaşamaly. Serdar, eý, akmak, sen wara akmak dä bolsaň, sen wara göni ozaly bilen öz tohumyňdan başla. Öz ýaňky ol jaý guranlar bar bir topar pul bilen. Şolardan başla, nirden tapypdyr? Şo jaý bara deski sada öwür çagalar öýüne. Sen hakykatdan Türkmenistana eýe boljak bolsaň. Kakaň näme bir gün durar, iki gün durarow. A soň nätjek? Seň boýnuňy alyp gidýärlerow. Şu zatlary oýlan. Başaryp bileňokmy, gowusy çyk, ýok bol. Diri gitseň git, ýöne kakaňy goýbermeris. Gidäýse-de daşary ýurtda bir zady belläň, şu adamy daşary ýurtda tapmak işden aňsat, işde tapmakdan. Gaty aňsat bärde adam tapmak daşary ýurtda. Şo sebäpden bu daşary ýurda zyňylyp çykyp, o taýda Hiç bir bala almajaňyzy oňa-da men düşünýän, ynanýan. Onsoňam indi ne Kakamyrat Hydyrow bir neme habar iberdi-da, ýaňky toýuz çykyş etdi ýutubda. Aý, men niýe aňyrda rozg beripdirler diýen. Meň habaryma görä, men gürleşsem aýtdylar, ýok, hiç hili rozg ýok diýdiler. Indi ýöne men şu taýda diýjek bolýan zadym, Eger şol Kakamyrat Hydyrowy rozga beren bolsalar, onda, serdar, dawaý zastawiýt et, menem rozga berdir. Rahmanberdi Agaýew, rozga berdir meni. Ol beýdip barar-ow, ol köpüsi hesedle kakýarlar, onda-munda bir zat bolsa. A siziň bolup ýörşüňiz nähili-ow wapşe oppozisiýa? Wapşe siz oppozisiýamy? Diňe ýöne ol indi häzir bir o taýda bu taýda çykýarlar, aý sen beýle, sen pysmydan. Ýöne şo bir-biriniň etini iýjek bolup ýörler olar. Heý ondanam bir onsoň sen aktiwist bormuňaý? Şo sebäpden ozaly bilenä gara, ýene-de bir gaýtalap aýdýan, Hemmäňiziň öýüňize saglyk, öýleriňizde toýlar bolsun, Türkmenistan watanymyzam düzelip, ýaňky daşary ýurtda okaýan oglan-gyzlarymyzam kynçylygyň kynçylygy görmesinler, goý degme alyp barýan ýollaryndan ýollary bilen geljege uly ädim bilen bassynlar. Köp sag boluň diňläniz üçin geljekki duşuplara çenli men ýenede hökmany bir soňky geljek aýy bormy ýa şul aý hökmany formada men siziň dykgatyňyza ýene bir käbir habarlary aýdyp berjek ýöne bir zada düşüneliň ine geldi kärizow diýýärler şu taýda men birazjyk ýene bir goşaýyn geldi kärizow at ogry diýip O öňaýyn ol neme aýdýardy, kim şol Şyhyýew. Şyhyýew bilen menem gürleşdim. Men ýöne onuň üsti bilen köp zatlary biljek bolup neme etdim, ýöne ol gaty hytry eken. Ýöne gepleşmek üçin, zat etmek üçin bolýar, ýöne ol beýleki gurýan oýunlaryny ol Şyhyýewe-de Näme etmeýär, degmeýär. Sebäbi özem şol çagalar öýünde, internatda önüp-ösen. Ol beýdip men internatda önüp-ösdüm diýip, ol diýjeňňi diýip, etjeňňi edip ýörmelem däldir. Bu hökman formada bir gün bolmasa, ikinji gün hökman atwedini bermeli bolýar. Ana, şo sebäpden häzirlikçe sag boluň. Ýakyn günlerde ýene-de bir bir bir neme bar, bir material bar, şonuň üstünde işläp otyryn. Şo barada ýene bir çykyş ederin. Men köp wagt çykyş etmändim-de, ýöne indi men başlajak, sebäbi näme üçin diýende, janyň gyýylýar-ow. Men gizläp aýtjak-da, men indi Hudaýa şükür, indi bärde gül ýaly ýaşaýan. Häzir indi hökümet maňa bir komnatly jaý berdi. Geliň şol aňyrdaky kynçylygy, şu aňyrdaky kynçylygy hemmämiz bara bile ýeňjek bolalyň. O her kim ýöne aý men öňde, men öňde diýip neme etsek biz hiç zat edip bilmeýäs. Agzybire Taňry bir, agzalany gaňry bir.